strate ond bydd 'na ddigon o bobl ar y stryd dwi'n siŵr yn barod i, i daclo y tasg. Felly, da ni yn barod i godi stêm yma yn Nhre'r Sosban.
Iawn, dyna ni, Llanelli, tre'r sosban, West is best, chwedl Ray Gravell, ynte? Ond gadewch i ni weld o lle mae'n tîm cyntaf ni'n dod heno. O ardal amaethyddol pentre Llanefydd yng ngogledd ddwyrain Cymru. Dyna ni ta, Llanefydd, rhowch groeso os gwelwch yn dda i Llanast Llanefydd! Wel, bod chi wedi dod o'ch cefnogwyr efo chi. Do, rwy'n chydig.
Mae rhywbeth yn y dŵr yn Llanefydd, dwch. Mae rai. Mae rai bod na, does. Fia, beth ydych chi'n chi? Julie. Croeso at ni, Julie.
Beth ydych chi'n neud? Lawr, gwneud meithrin.
Ydych chi'n hyderus am heno? Ynddo.
Ynddo? Ynddo.
Da iawn, gyda wni, fanna te. Dych chi'n y canol? Helo, sut ydych chi? Da iawn, diolch. A beth ydych chi'n chi? Liz.
A beth ydych chi'n gwneud, Liz?
Mae gen i ddau job fynd.
O, ma ni. Dyma ni, ia. Ia.
Wel, dwi'n gweithio rhan hamser yn ysgol uh, Llanefydd. Ia. A wedyn, dwi'n dysgu yn ysgol arall, o'n sir arall. Sir arall. Yn Cemeriadog.
Ia.
A wedyn, dau ysgol, dau Dau ysgol. wahanol sir. Dau wahanol sir. Dau wahanol jobyn. Dau wahanol jobyn. Ie, ie. Da chi'n drysu weithiau, da chi'n mynd y lle anghywir Wel, weithiau gwneud dwi'n yr un... gyfod meddwl weithiau, Dach chi'n grafyn pen, meddwl? ond gofyn lle Ie. ti- gydwyn dwi'n mynd, e? Na fo, fe rai chi wneud yn fach o grafu pen heno, dwi'n meddwl. Ocê. Na ni, ymlaen Iawn. ata chi at y capten, croeso ato ni, beth ych enw chi? Dylan. Ia, Dylan, sut da chi?
Yn da, diolch. Ga i ofyn, pam da chi wedi dewis y dwy yma? Wel, Isio dwy hurt swn i me'wl neu gwell am y ddwy yma. Rowch gyfer y duet Culhwch y Ddau, Llanast Llanefydd! Gyda ti yn y duet, diolch yn fawr iawn. Gadewch i ni weld felly o lle mae'n ail dîm ni'n dod heno. Cawn weld ar y diwedd beth sy'n cuddio tu ôl y rhifau. Mae yna ni at y rownd gynta, ac fel y gwelwch chi, mae yna 50 o bwyntiau ar gael. Dylan, dwch chi lawr i fan hyn os gwelwch yn dda. Diolch yn iawn i chi. A chwrs, mae'n gallu un i naw, gallu ddewis pa un bynnag liciwch chi. Rhif 3.
Rhif 3, gawn ni fynd i weld be mae rhif 3 yn mynd i wneud. Helo!
Helo, siwmai?
O, dwi'n iawn, diolch, sut ydych chi? Diddol, diddol. Ie, chi'n barod am gêm bach? Wel, gym ni drio.
Mae'n amlwg bod chi ar y ffordd i'r gwaith, gael ofyn beth ydych chi'n neud? A gweithod ar par, par assurance. Dych chi di uh, insiwro'ch breichiau? A, na, gwy ddim ar hyn o bryd, rhowch hanner awr i fi a, a fe na fi fe. Achos y dasg ydy dal y pwysau yma'n syth heb i symud nhw am cyn hirad ag y gallwch chi.
Ia, wel... Dylan, mae fel hyn 'de. Chi 'di'r unig ddyn yn y tîm 'de? Dwy ferched glandeg yn fan 'na. O! O wel, gawn ni weld. Yym, pwy sy'n mynd i neud y dasg 'ma? Well na i drio.
O! Well fi drio. Dach chi am drio, ie?
Allan â nhw!

A mae gen Wallace with Glig dim pwyntiau felly mae'n gyfartal yn y bryd. Ymlaen yn ni at y rownd nesaf. Yn y rownd nesaf mae yna 100 y pwyntiau ar gael felly dylan goch i lawr i fan hyn. Sut mae'r breichiau erbyn hyn? Well on. Ydych chi well on, da? Well on, da.
Iawn ta, wel, gwelwch chi mae'n ddau di mynd 7 a 3, pwy gymwch chi tro yma? A fi'n am rhif 2.
Rhif 2?
Na rhyw reswm am hynny? Na, hi ddod chyr hynna.
Hi oedd edrych ar hynna.
Iawn ta, gan i weld beth mae rhif 2 yn mynd i wneud. Helo, siw mae'r hwyl. Siera, wir, diolch. A be di'r enw?
Siera Figas.
Sera.
Ie. Bod yn siopa heddi.
Mm. A di cael beth? Bara lawr a cockles. Bara lawr a cockles. A mae ma, ma bara lawr yn dda i chi, yn dydi? Chi'n byta bara lawr bob dydd?
Wel, mae'n bob tro fi'n mynd i'r dref i gyd. Ie. Sut byddech chi'n ei goginio fo? Wel nawr te, ydych chi wedi cael bara lawr ac yn barod am y dasg nawr? O ie, nawr te, beth da chi? Wel, y dasg ydy enwi hynny fedrwch chi o liwia o fewn munud.
O, lliwia, dylan. Pa un o'r ddwy mae da chi'n ôl sy'n gwybod rhywbeth am liwia? Trio Julie dwi me'wl.
Ie Julie reit gynnoch chi yn ôl Julie dowch chi lawr i fynny gwelwch yn dda. Iawn? Iawn. Gymint o liwia ag allwch chi mewn munud. Ma'ch munud chi'n dechra rŵan. Coch, glas, melyn, piws, nefi, gwyrdd, gwyn, llwyd, oren, beige, cream,

Yr gwir o llwy di gwyn. O, ie, y gwyn, ie, o'r gwyn, y glas o dier yn ma. Lost. Ie, ie. Lost. Gwybod? Ie, pink. O, brown. Salmon. Ah, oren. Melin. Di.
Da iawn.
wir. Dowch yn ôl i'r canol fan hyn. Bach o ymdrech, uh, mae yna doedd deg y gyda nhw fan yna yn Llanelli. Dych chi'n meddwl bod chi wedi gwneud well yna? Dwi'n siŵr. Dwi'n siŵr.
Da chi'n iawn, ydych chi lot gwell na yna, do. A gyda chi o leia pymtheg. Iawn ta, Francis, os iawn i chi lawr i fyny yn ysgol o'ch y dda, iawn. Ia wir, croeso nôl ato ni. Jyst eich atgoffa chi, maen nhw'n gyfartal yma yn y stiwdio Mae'n siwr, ella neith hynna newid yn y rownd nesa, gawn ni weld, achos mae rownd nesa werth cant a hanner o bwyntiau. Dylans, gawn ni chi lawr os gwelwch yn dda. Diolch yn iawn. Reit, digon o ddewis ar ôl, pwy gymwch chi? Uh, rhif 8. Rhif 8. Gan i weld beth mae'r rhif 8 yn mynd i wneud. Helo.
Priya. Helo, beth yw enw di? Jennifer.
Ti'n edrych o teip sy'n dallt uh, bat table tennis yn iawn? Uh, na dw. O, ti'n mynd ben camp o'r Llanelli felly? Uh, na dw.
Ti'n gêm i, i gael gêm bach? Ydw. O, chwna teg. Y dasg ydy cadw'r bel yma yn yr awyr i fynd o un padl i'r llall.
Wel, hwnna'n swnio unwaith eto, yn ddigon rhwydd, Dylan, pwy sy'n gofod gwneud hwn?

Reit, ac Welsh Gynulleidfao'r Ysgol Ochan Bach. Dewch i ni felly gael golwg ar y sgôr yn ddiwedd y rownd yna. A mae gen Llanast Llanefydd 100 y bwyntiau a mae gen Wallis Wyddgrug 200 a hanner o bwyntiau. Felly, mae gennau ofn. O'n i'n gofod colli Llanast Llanefydd, ond dewch i mo mewn waglaw fe gewch chi fynd y campynt adre efo chi. Diolch o'r iawn i chi am gystadlu. Rhowch i mi redwywaith iddyn nhw os gwelwch yn dda. Diolch o'r iawn. Iawn ta?